from scratch for the benefit of those vanga vapotsana neprofesi yachona weare giving it to you right here right now madzibaba makadini makadini makadini anyangomakararenzi aiwa tinofara allright yeah, madzibaba you're supposed to be here by six but you delayed uh, what was happening pane kwamati mamuri panumber tiraikufonerai what was happening there mamuri kupi oh, tatiri kuhurungwe Eh, yes kwenyaya iri kungotendererawo iri yechokwadi yekuti muprofita wangu dzvuku mumwe wedu handimuzivi hangu panyama asi pamweya tiri pamwe chete wokunzi akafa akamira zvechokwadi akafa akamira asi aita kutobatsirawo mhuri iyoyo saka achifa unonzi akapushwa kuti achitokuti agone kuzopinda mukofini macho vanhu vaitofunga kuti mupenyu since ndiwo munhu anga akamirirwa kuti hai kwese kubasa mhuri iyoyo saka ndozvandazokokawo baba vandinawo ndofunga vatsva kutopindawo Okay. munomu so ndapota ha baba mati handitese kuti munhu akafa akamira munhu akafa akamira muporofita wenguwo tsvuku wangu
ko akazofa sei ari muporofita achi- achiponesa vanhu Um, zvinoitika simba ravavengi kana simba rasatani rinonyadziswa Mm. baba asi chandinotenda kukunda Alright. zvatazoita kuko baba right so pamasvika ipapo mazikoita sei zvikazofamba sei Ah, vanogona kukutsanangurirawo vamwanga zvaitikawo. Mm. Mazibaba.
Jangu baba. Eh. Masvikiro ataita ipapo eh zvemusha imomo ndo zvakakonzeresa kuti afa akamira. All right.
Ari muprofita wenguwo tsvuku. Bongo.
Zvemumusha.
Kana madzibaba kuno batsira vamwe madzibaba. Eh, vakafa. mm, yanya yesimba and i don't want to put my words my, my, my words all right so madzibaba akatukana madzibaba jadi what's, what's your relationship because i understand muri maprofita akasiyana uh, madzibaba akatuka is uh, successful and big in his own way uh, same applies kuna madzibaba jadi i think a lot of you guys know this uh, prophets uh, uh how did you link Ah, tinongowirirana pabasa ramwari edu tinonguva yataiendawo vanouyawo kwatinonamatira tichitoka namabig sunday wo tichibatana tichita eh. kuti nyika ipone saka ndokuzivana kwedu asi pakutanga chaipo kuno vanhu vaitotovenganisawo kwaitobvawo mumwe anogona kubva kwamubajadhi achitotiwo achinyepedza kaita dhimoni achoti kati vanoda kukuuraya uyo aripo wachitobvawo futi achienda kwamajadhi right right right all right to those watching tv cine live yes at satita divertor zimbabwe prophecy we want to hear uh, what madzibaba katuka has to say so far uh, it's making rounds on social media i hope vazhinji venyu masangana ne that prophecy but for the benefit of those vasina kusangana nayo we are going to ask madzibaba kuti vataure nyaya yachona futi zvakare from scratch okay to those who do not know who madzi baba katuka is madzi baba katuka is a self styled uh, prophet who claims uh, to be the first one to start doing uh, back to sender nyaya iyoyo tichakuvhunzai eh, paside eh, madzibaba yeback to sender but nyaya yatikaita last week uh, nyaya yekuti zvunhu zvandunge kudzosa zvunhu zvandunge yes e, updates dzakafamba sei papa pakudzodzera zvinhu baba vanhu vadzotsera zveshuwa taifunga kuti eh. imwe nguva kunyepa oh. asi vanhu vadzotsera zvimwe zvinhu hazvakazoora tiri kutoona kuti haisi nyaya iri kutaurwa chete eh. yababa ivava dzanyaya dzimwe dzokuti vanhu vanokuzhinji kwavanga vakatoromba asi nomukana iwowo aiwa nyika tiri kuti iri kupona uye vanhu vari kusunungurwa ende chikundifadza zvakuita kuti munhu anenge atoita izvozvo vamwe ndibatei pamusoro ndigona kuzonamata saka ndo chikunyanya kundifadza hmm.
allright zvakanaka Uh, this is Mapakatuka in the house. Anybody want to make comments, want to ask questions? Yes, you are free. So tell us uh, the prophecy once again. Zvishafamba sei? ya panyaya yamandibvunza ndichamusana mataka chirongwa chenyu ya mm. nyaya iri kuitika mukati menyika yedu yatiri kurarama mweya yes. mutsvene wamwari unozvauri kutsanangura pamusoro pedzimba dzevanhu kuparara kwadzo kuti vamwe vakadzi vamusingagoni kufungira vachange vaa muchipfambi ende ndingangoti vatova muchipfambi oh, mati eh, common sense ka vanhu vaka zvinhu zvikaoma vanoita kama vanoita chipfambi amen Ayi nyaya haisi kuti ndinogona kuti ndafunga. So how do you discern, how do you differentiate uh, such that this qualifies to be a prophecy? Uh, you talked about vakadzi vasingafungire kuti tichavaona vakupinda muchipfambi. Eh, all right and you also talked about nyaya yekuti kuchaita njovhera ichanetsa kupfura cholera mm, what next what's then right tabva ipapo pamunyaya pamutora nyaya yenjovhera hmm. zvirwere zvabonde zvamuchaona zvichiwanda handiti nenyaya dzimwe dzenguva nenzara asi pamweya manje uri unotsanangura kuti ndangonzwa pamutotaura zvecommon sense haisi nyaya yecommon sense eh. asi nyaya yemweya nokuti mazuva atinorarama zvekuprofita zviriko here sorry uh, guys i'm not trying to disrespect i'm doing objective uh, reporting here munongoziva kuti channel ino inoonekwa nemaminista mapresident machichichichi so we have to be reliable people uh, we do not have uh, to take sides of course madzibaba akatuka i appreciate because madzibaba akatuka anombosiya vatenga drink osiya vatenga airtime nongoza kuti airtime dziri kudhura komana every day i'm using 30 bugs internet so we have to give this story these uh, stories coverages allright zvekutoti sometimes ndokona kutoti madzibaba amuna imwe nyaya here tibuditse

yemubobobo eh, zvoda kuclarifya nyaya dzese idzodzo kuti Oh, yeah, panyaya yembobobo Mm. vanhu vakawanda izvozvizvi doctor Hongu. havachagona kuroora asi Mm. vamwe vanenge vachikoti ah ndofunga madrugs ndo zvinodhaka asi nokuoma kweupenyu nyangwe tikati kutizisana vanogona Mm. kutizisana asi chinodyiwa ikoko hakuna saka dzimba dzakawanda dziri kuparara nenyaya yeurombo handitika Eh. saka izvozvizvi kwadeveloper nyaya yemubobo vava kutsanangura mubobobo mm. wacho haisi nyaya yekuti inyaya inoitwa nemurume chete kana nevakadzi vanogona kuzviita vachiwa munhu mm-hmm. thats why muchiona vamwe varume kazhinji izvozvo izvi munhu ane 28 years anokuudza kuti ndakurwara remusana asi vekudhara vaitotikana kuti rwara remusana unenge wakura saka mm. inyaya dzokuti kazhinji kungoti vanhu havataure vawazivi kuti idambudziko rinenge riri pavari asi vazhinji vatiri kubatsira vari kuuya nhasi uno vaneta handitika asi vari vana vadiki vari vasikana kana varume eh. saka nyaya uroyi nosatanism yawanda handitika saka vanhu vakushandisa mubobobo zvoita sekunge zvinhu zviri kutaura pano zvisina basa handitika vari kushandisa how rampant wakawanda sei eh, pane pamwe mambotaura kuti nyaya yemubobobo kuti nevarume vari kurohwa nemubobobo eh, what happens uchange wakawanda sei uchange wakawanda every street kuchange kune munhu munhu wese mubobobo nenyaya yekuti hausi kugona kunyenga here eh, asi nyaya yekuti hausi kugona kuna musikana handii mm. asi nyaya yeurombo yeurombo chinzai mukomakira inzi kuti zvinhu mugara kuzvinzwisisa mm. mazuva anoraramwa panyika tiri panyika mazuva ndeye maporofita handitika mazuva aye muchiona kuchinzi muporofita jeremaya mazuva emuporofita jeremaya mazwi amuprofit daniel zvatiri kutsanangura izvi kezvi zvatovapo asi panguva vanhu vanozozviona itoo late allright panguva pfupi pfupi muri kunzwa nyaya guys anzi njovhera ichauraya kupfura kure asi nyaya yemweya yetsvina saka panoitwa sei toita sei senyika yezimbabwe uh, madzibaba toita sei ipapo okay before you answer that one i'm just gonna take a uh, 10 second break as uh, we checking macomments macomments evanhu

mati ndekuti kugokwe and kuurungwe ehe saka nyaya yekuti kuchauriwa zvekuti ana mai vamusingafungire vachange vachiita chipfambi eh, panoitwa sei what is the solution what is the purpose of this uh, prophecy yeah zvinodikana ndezvokuti kana vanhu mavimbana pamunoroorana kureva kuti mavimbana ende panobvisa murume mari kureva kuti avimba nomumwe wake ende paunogona kubvisirwa futi mari wakureva kuti wavimba nomumwe wako saka nyaya haisi yemunhu wani eh. pataitaura paye mazuva ekutanga last year tichitsanangura kuti eh, zvakasununguka kuti mugone kuuya kuzoona mweya maona mweya wochiziva kuti mukoma wakiranenzi nemudzimai wenyu mamwe chete vanhu pavachita kuti ah, mwari haana kumbobvira apa vanhu key saka ipapa manje ndopanoshanda makey aya mm. vanhu vanokiyiwa kuti iwe wakuimba nemudzimai wako zvakureva kuti zvirwere zvimwe zvepabonde zvezve hazvichawanika hmm. handitika hapana chapomera mumwe kuti ndiwandipa kana kuti ndiwadai zvakureva kuti vanhu vavo chete eh,
kune unonzi mupfuwira koita runonzi rukawo eh, ndezvechivanhu handizive zvangu but vazhinji vanotaura kuti ndezvechinganganganga nyaya yamunoita yekusunga sunga vanhu iyi eh, kusunga munhu

zvakafanana nomukadzi wekudomboshava mm. unosta mwana ane 60 years handi mm. vanhu vakaenda kumuona zvikaita chikushamiso echishamiso eh, kuvanhu handitika nyaya idzodzo dzimwe dzacho kushandiswa nemweya yengozi kana eh. imweya inenge yeurombwa mwari panosika munhu haasika achiti munhu ngaasazobereka handitika ndosaka kumuona panyaya nanapenyana nahana akazopiwa mwana paipe achembera handitika mm. saka nyaya imweya yetsvina inenge ichitendera kuvanhu saka vaka mweya yacho haigone kukupa kuti zvinenge gone kudiscover kuti mweya yacho unongoti kuti zvinoitika zvinenge zviri zvitsvene here eh, zvinenge zviri zvitsvene here mandikanda zangu tisina kupedza kubvunza mubvunzo koita nyaya mm, yemarelationship tisingataure nyaya yemakii zvamunenge muchiita eh, kuti munhu wamunobatsira nemi kuti munhu ari kushaya munhu anomuroora ndiri kushaya izvi shuwa eh, motora munhu three three four months munhu aroorwa munhu achata hamusati mati mavhidhiyo emuchato yekumasowe eh, yamunoitisa handitika but three four months munhu atowana oh. kuchivanhu kunenge unonzi mudiwa diwa unozorwa eh, ameno kuti zviri godly here zvine umwari mukati here izvi apa mandibvunza nyaya itsva zvenyasege ndikupindurei eh. kuti zvigone kukujekerai mudiwa diwa munotsanangura hai izvi language wo handizive eh. asi tine vamwe vanhu vokuti anokura ari mwana ane unhu achitova noupenyu hwakanaka uchitomuona asi kuti hanzi nomukomana ndinokuda zvinogona kunetsa handiti ka eh. paanoonekwa munhu mukomana tagona kutorwa nehana handitika eh. zvaaita somusoja ari musikana asi akapfeka uniform yechisoja munhu kuti amuti ndokuda anoti aya pamwe ndapotsa mutemo saka iye ane uniform yaanenge akatopiwa yemwe yachina okuita sekunge akaroorwa kare asi asina tinoona ma 44 years eh, vamwe vatozofa futi vasina varume asi shungu dzavo chiuda varume haangagoni kuti nhai mukumakirenzi ndidei handitika eh. zvakafana musikana kuti tomunyenga anoti ah, andikude asi achitoti ah, nhasi waro zvaita okay okay yeah yeah yeah yeah muri kuinzwa nyaya muri kuinzwa nyaya yakomana yeah yeah this is madziba pakatuka in the house alright alright guys we have madziba pa yei nyaya mataura yevanhu vasina handina kunyatsonzwisisa yipi baba eh yandanichitaura kuti munhu ari kushaya anoroora ari kushaya anoroorwa
ndopandachida kudzoka ipapa kuti munhu ee kazhinji vanhu vakadaro anenge atori mukadzi wezvimwe zvinhu saka mubobobo ungachitsanangura wewe tangomutsanangura eh, nechidimbu handiika mm. munhu iye anenge achishandiswa kutetwa mudzimai nezvimwe zvinhu mudzimai nemweya yengozi mudzimai nezvikwambo mm. mudzimai kana tinowanhu womaraini handiika eh. saka mubobobo unenge uchitoshanda ipapo eh. so mubobobo une maafter mapi maafter effects amuri kutaura ivayo ekuti eh, ari spiritual long run totenda nemi mukoma well guys keep your comments coming i'll be opening my lines manje manje yes we have madzibaba uh, katuka in the house uh, tida kunzwa nyaya yavo yes to those who just joining us uh, he claims it's a zimbabwe prophecy and hanzi vanhu vachahura kupfuura zvamunoziva hanzi kuti muzive kuti ichi chiprofita chaicho chaicho vanhu vamusingafungire kuti vachange vachihura vachange vachihura uye kuchange kuine njovhera ichanetsa kupfuura zvakaita cholera i think zuro takatazuro maitoti even kusvika level rehiv aids remuna 1995 eh, zvinogona kutopfuura ipapo nokuda eh, kwezvikonzero eh, and you were claiming kuti Vatsvene vakachena ndovachapona here kana kuti munhu wese where do you come in? Aiwa, hazvina vatsvene handiti mm. asi yanyaya yekuti kana wazvinzwawo mm. gona kugadzirisa zvinhu yanyaya yekuti panoda kupindira Mwari nokuti tikati vatsvene munhu wese dzimwe ndidzo nguva nguva nenguva unogona kutadza mm. zvakutoda kumweya mutsvene wamwari kuti ugone kupindira panyaya iyoyo uye pakubatsirwa handete eh, saka kugadzira kwamunova kuita imi macouples aya eh, zvino to me zvinolimita freedom eh, kune munhu wemukadzi nemurume vakaroorana akasi kanenge kave karepi here akasi karepi saka kana makuti karepi pamuchato paye unopika kuna mwari uchiti ndiye achange ari wangu
muri kunzwa guys we have madzibaba katuka in the studio hanzi yes madzibaba is defending is defending everything yes we are asking yes no stone untoned no ten unstoned uh, ah, hanzi nalucky dzobo tichangopinda nyaya ndeyeye hanzi nakelvin mawabure mubvunzo munokanda uh, sorry zvenyu guys sorry zvenyu yes eh, unongoziva titoda kuita pahard talk style like we are living mazuva ekupedzisira because what we do here we scrutinize because we do not want uh, false prophets to be getting to the people so we ask all the possible questions kuti tizive kuti vanhu vakamira sei asimbisa makwarimba says i don't think that's the right thing ndoda kunzwisisa can you go deeper with your question asimbiso makwarimba we have madzibaba akatuka in the studio to those who do not know madzibaba akatuka in the studio we've covered him many times last week he came he was coming from maimba kunyika kupi che kughana kughana yes so madzibaba was coming from ghana then Eh, vhodhila nenyaya dzekwandunge as he claims anzi more than 10000 people or is it 1000 who, who, who surrendered their things uh, we can see the image uh, showing on the background right so ava ah, vanhu vakaya kuzosarenda zvikwambo zvavo i understand kuti madzibaba unoshandira futi pafoni munhu ane chikwambo pafoni munoita sei munhu ane chikwambo here kana kuti arikuda kurasa but ari kusouth africa orit anotanga afona totaura handitika mm. toona matorerwo yazvo kuti zvakatorwa sei handitika mm. hatisingazoita semumwe wedu akapinda mumusha mavanhu asina kusimba kusimba kana kuona kuti zvii zviri kuitika mm. hatipinde nekuda kukushandisa eh, experience kuti nekuti ndiri muprofit tinotanga taona tonzvera pamweya toona kuti zvinoita here ende zviri papi ende zvii saka mm. ndingangoti ipapo tinenge taakutaura nomunhu akatora kuti zvakafamba sei allright
muri kuinzwa nyaya guys keep your comments coming yes maziva vakatuka in the studio right but now i know it's late uh, this video is gonna stay online forever hanzi tichangopinda like dzobo yes okay mazibaba has a prophecy a zimbabwe prophecy Uh, something big is gonna be happening in Zimbabwe. Apparently when he arrived taita nyaya yekwavari kubva kugokwe kwakuchinzi kune munhu akafa akamira eh, wavanga vaenda so munhu anga akafa akamira ndambobvunza mvunzo manomunamatira manoita marichuo mano kudzura zvinhu manoita sei aiwa uyo munhu aitoda kutununurawo vanhu akatotorwawo nehama dzake handidika Eh. asi apo tatazomuenda kununura because vanhu vanga vasisagara pamba papurazi kana kuti maplots ari kupiwa vanhu mm. saka vese vanga vakutotama vakutya kuti ko munhu anga achifanira kutibatsira zvaafa ivo ndo vakuita zvinhu zvese ende eh, vakutoripa yatova ngozi futi mukati memba yavo eh. saka vakaripa here ah, then pakufamba kuenda kumusha kwevanhu apa papa i understand arrangement yachona how do you do i understand you are a busy person maybe that's why mauya kuma 11 kuzofamba kunoona munhu e, chii chine chazita kuti mude kunoona munhu e, e, ndoda kunzwisa process of course chaita kuti muve idambudziko but the process nekubatikana kwamune makaita netraveling Aiwa, chinozoitika ndechokuti munhu anouya achichema nedambudziko, saka pamatambudziko pane riri nani kupfuura rimwe, handiti? Mm -hmm. Saka tazozviona kana kuti ndazviona kuti zvinokodzera yekuti vanhu havangabve pamusha ka asi vachinzwa kuti kune vanhu vari kubatsira vanhu tikavaregerera vanhu ivaa havagoni kutaura kuti vange vari bhizi azvinongozi vakatyawo zvekare ndosaka taenda kuti simba ramwari goni kuratidzwa
yes yes guys we have uh, madzimba vakatuka in the house muri kuvanzwa vega mbune vomene uh, this prophet uh, we, all, we all know the stories he has been uh, to ghana uh, he has been to south africa dzimwe nyika dzamanga muri ndedzipi in the past 12 months kuna namibia taivako kutanzania taivako mm. kuna nabotswana handifunga kutori makereke anenge ari ikoko mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
All right, guys, to those who do not know Mazobakatuka is, I think I've told you, uh, I'll be giving you links to some of the videos uh, some of the miracles uh, he claimed to have performed surgery nyaya yesurgery madzibaba mune surgery hanzi kwamunobatsirira vanhu kumunokuti kusurgery is a big question that has always been burning why call it kusurgery nyaya yatakaita taimbobatsirira vanhu kumasowe handiti ka Hongu. saka vanhu zvitendero vanga vamwe vacho vanga vasingaponi mweya Mm. ndokutsvaga nzira handiti ka kukrawa asi takazoona kuti aiwa tinge tiri panze nekuti papo patinotorenda handiti ka Mm. ndokupiwa room yatinotobhadharawo handiti ka Mm. from 2013 kusvika izvozvo izvi zvakaita kuti kuti vanhu vagone kubatsirika saka takazongoti surgery but kukrawa but Eh. surgery kungoti yanzvimbo iri mukati

Eh, asi madzibaba munhu asingade vajekerere anenge achiti chipostori chinomakisa munozomubatsirirei Ai, mweya hausi wangu mweya ndewamwari handiti ka Right. Makes kumubatsira sense. ikoko kunofanira kunge achibatsirwa handiti ka Hongu. kusada kubatsirwa pachena nokuenga chipostori handiti ka Eh. dzimwe dzenguva kusaziva saka asingaziva haanzi ngaaurayiwe kana kasiwe Eh, but asingazive hanzi aurayo ngano yani imi mbavha muri kugadzira mbavha wani muri kugadzira vakadzi vevanhu muri kugadzira zvikomba aiwa kwete mbavha nezvikomba vaurayi irwai torerwai mukadzi hamutauriakomana this is getting more interesting this is getting more interesting hanzi tinogadzira vanhu but apa pavari kuti it seems he's clashing himself togadzira patobatsira futi
baba baba zvakafanana nenyaya pamataura kuti zvinenge zvakaipa mm. panyaya yekusunungurwa kwevana vaisraeri mm. pakaitwa nharo handiitika kuzosvikira mwari varonga zano rokuti ndaakuchikurira vanhu nokuti ndiri mwari zvakati eh. torai ropa muzore mudzimba kutotokera mutumwa wamwari aakuya pakauraya matangwe ndozvakapa kuti mambo fara kuti endai pane chimwe chinhu chinoita nenge punishment asi iri nzira yamwari saka izvo zvakanaka zvekutoti mukadzi nomurume ngavavimbike handiti ka mbavha ngadzirege kubira vanhu munhu ashanda makore nemakore iyo nguva kutora kamwe chete orit vanofanana zvimwe chete zvavari kudai kutsanangura eh. munhu akauya anhingirikwa agadzirwa nerukawo mm. akuchema kuti handichazvipama handichasiya achifa mm. tomusunungura haachazviita izvo Alright, asi nyaya iyoyo yamataura iyi yekusunungurwa kwevana veIsrael kuti muda kusunungura munhu auya kuzobatsirwa saka munoisa maplugs handiti kani vamwe vanogona kuti hanzi tiri kurarama munyasha eh, old testament kunyanya vemapentecost kuti kwemarukota zvinhu zvekuold testament takurarama munyasha panofamba sei ipapa chinonzi nyasha vanhu vari kuzitora zvisirizvo handiti hmm. ka regai nditore kunew testament kwacho Shoko raBaba rinoti, Jesu, vanhu vaFarisi nevadudziri vomurayiro vaenda nomukadzi wavo kwabata achifeva, zvikanzi, Mambo, toziva kuti makabva kuna Mwari chaiko chaiko. Alright. Uyu mukadzi tamona achifeva uyu. Zvikanzi, ko mutemo unoti chii? Zvikanzi, mutemo ndokwako testament. Eh. Mutemo unoti chii? Zvikanzi, mutemo unoti ukabata munhu achiita chivi ichi, torei mabwe mutake. Alright, Zvikanzi, right. Imi michimutakai, handitika. Asi Jesu akatanga kunyora nyora pasi. Eh. Asi pawakazunza musoro wakaona mukadzi amire chete. Wait, wait, wait.
Alright, amuna kupindura mubvunzo madzibaba ndati zvinonzi nemapendekosti tikurarama munguva dzenyasha. Eh, old testament haisisina basa ayewa nyasha dzemunew testament ndedzevanhu vakatendeuka saka akatitaura nekutendeuka ndikureva kuti kusiya zvivi handinika asi ukakanganisa mutemo inogumi ten commandment idzodzo asi kunew testament dziri kuold testament hanzi ndedze vakatendeuka vakatendeuka ndovane nyasha ndovanoonera nyasha saka kana munhu akatendeuka akazoita nemukadzi wemunhu manje

Alright, u- madzibaba, matichisi. ndanzwa muchiti madzibaba mozi handisi mozi handinonzi madzibaba akatuka
Yes, madzibaba akatuka. Mukona confusions, kana kuti kushandiswa na devil here? Ah, kwete So guys, it's madzibaba katuka. Alright. Of course, ana madzibaba you are you are one you eh, tovexika Handizvo, vexika. handizvo, handizvo. Eh, asi ndabuda offside. Ah, ndamakisa ah, mimwe mubvunzo vanotendera vabvunze thats calvin ah, mavamba ure calvin tipe mubvunzo tivabvunze hati isuper chat handina kana mubvunzo one wandiri kuregedza kubvunza give us the questions uh, big up calvin says mumwe mubvunzo vari kutenderera mm, bobby says madzibaba akatuka vari kutaura zvebible but vasingaverenge bible kumasowe saka zvinofamba sei iyo nyaya iyo nyaya kumasowa kunzi hakueri kwebhaibheri asi tikakuda kudzorera kumashure munogona kuzvipikisa baba johani pavakatouya vakanga vane bhaibheri muhapwa asi nenyaya yekuti vanhu vanga vasita kugona kuverenga saka zvaitsanangurwa mazwi emweya saka rinoverengwa yes hanzi bhaibheri rinoverengwa asi kwakatanga chipostori baba johani vachiuya eh, vanhu vanga vasati vaenda kuchikoro vasati va vaziva kuverenga saka baba johani ndo watinoti muprofita wedu wemuafrica munomu ah, ichokwadi ichocho ndo wakaunza chipostori ka ndo wakaunza chinamato mm. chinoenderana nokupiwa asi muri kuona nyaya baba johani iyoyo ah, nhasi masikati ndandine imwe debate randandichita nevamwe vanhu eh, ndichita but mamwe kuafrica kwakadi kutumwirwa maprofets eh, ndatoiona ansa iyoyo because kune dzimwe nyika vakakomborerwa vakatumirwa maprofita nenguva dzavo eh, vakaparidzirwa vakaita sei alright saka besides munoparidza here madzibaba hongu toparidza tiri apa nitova tirimboti kokawanda chitoparidza wani eh, but we, we, we, we have pane nyaya yemufana akaba nyingirikini dish ne TV. Oh, uyo uyo uzotenderera nazvo baba pana Chigowanyika uyo. Eh. Ah, mbavha baba mbavha adzifana ku dzofana kuwana murango wadzo noshamu yadzo kuti eh.
kutendeuka pa pazvakaipa. Yes, okay, taura nyama dzibaba chati.
Apa ndoda kuti dzokere kumashure mshana. Pamanga muri nobvunza nezvokuti kumasowe kunoparidzwa kunodii? Mhm. Kumasowe kunotoparidzwa mukaenda kuri kumasowe kunoto zvemubhaibhiri ndo zvine zvitaurwa vanotopanana mazita emubhaibhiri ehe mitemo Okay. ndeyemubhaibhiri Mm. zvinovhura taenda kumasowe ndezvemubhaibhiri Eh. saka vanoti havaverenge bhaibhiri vachadzidziswa kuti variverenge Koma in- Nekuti- ma nekuti instant- mweya mutsveneka bhaibhiri mweya mutsvene ma instant go back to sender instant miracles eh, vanhu vofix- vofixana ipapo ipapo ndambovunza but is it biblical im asking again because yeah, some are saying kutendera pamubvunza mubhaibheri kana kati muroyi haaregererwe eh, izvozvo ichomuroyi
haaregererwe okay inonzi chii muroyi nechirungu anonzi chii yekuchi right eh, continue ndinoda kusecha vhesi eh, kei Handei. Oh, ndandinoda kuzama kutsanangura pauri kutaura baba vachiti muroyi aregererwe. Shoko raMwari ukatorovereka zvakanaka rinotokudza kuti kana ndakupa simba ari Mwari akutaura kana ndakupa simba rokuti urwe nomuvengi usamusiya achi ari mupenyu. Eh, all right, all right, all right. Right. Eh, ndakuvhunza for the for the benefit of vamwe vanhu. Eh, munhu akaita teacher, philosophy yangu nini? Handiti ka, ini handisati ndambona munhu akaita teacher ka. anongonotambira mari yake month end yakakwana asi kune vamwe vanoti ha ah, ndine shave remunyama handikwanisi kuita mari but iwe ukangonenda kana mupurisa kana chii handiti kana salary yako inouya handiti asi kune vamwe vanenge vachinzi ha ah, wakabirwa pfuma kuti ubudirire unofanirwa kunge uine tsanangudzo unofanira kunge wakazarurwa but tiri kuona vamwe maheden macivil servants vari kunotambira vari kunotora maleon vari kunotenga eh, dzimotikari ya zviri paviri dzimweni dzenguva uyo muheden vatiri kuti muheden handitika mm. dzimweni kuva mutsvene handitika mm. kana kuti akatoipa eh, asi munhu uyu vayo haasi kutambura handiti imimi mobva mazoitira munhu munamato wamunoti munamato wekuita mari nenguva pfupi ndizvozvo ticha kawe ari kusenza zvatadza kuti kusenza kuri kushanda mm. asi mimi makuenda futi pamusoro moititi munhu munamato eh, wekuita mari nenge munhu otoita mari zvakare ah, last week maiti vanhu last month vanhu vane zvikwambo zvandunge eh, ngavave nazvo makazvisa kupi ende nyaya yeminamato yekuita mari nenge wapfupi zvinofamba sei oh, tinotenda zvikwambo zvinoparadzwa handiti ka Eh. nenzira yandisikagona kutsanangura pano kuti zvinoparadzwa zviyo zvikasiyana siyana handiti ka Hongu. pamuri kutaura kuti vanhu vanoita mari nenguva pfupi munhu anenge atambura makore nemakore saka munhu iye anoitirwa munamato kukudzorera pfuma yake yakaparara handiti ka Hongu. so shoko ramwari rinoti zva- zvakabiwa kana zvasvika pakubatsirwa zvawakabirwa zve zvichadzoka handiti ka mm. saka zvoreva kuti imi mune muno chipo chenyu asi maita makuyo yakawanda pfuma ichidyiwa nemhepo mm. kana kuchidyiwa nevakaipa kana eh. mwari vakukuitira mikana inotanga kuvhurika vobva maita pfuma iyo pfuma yaikudonha kudenga asi nekuda kweminamato iyo madzorerwa paposition yenyu chaicho asi munhu ilevel raanga achishanda level rake rekushanda raanga achiita iri ndati nditicha ari kushanda salary yake iri kusvika yakakwana anditi makusori odi yangu yanga yakanga Alright, sorry guys, uh, microphone yangu yanga yadhakwa. Ndiri kuti teacher ari kusenza zviri kuenderana nelever yake. Momubatsira futi munamato nemari nenguva pfupi. Haachashande kakuromba like you know. Mm -hmm. that's, that's, the, that's, that's the question why would you help somebody who already has a job ari kutambira mari yake
mabatsirwo aripo anotambira mari yake zvakuenderana imwe mweye madzinza haana acho anenge achiita nemari yacho ini vanhu vaviri vanotengesa madomasi kuti hapana chaari kutenga bhara umwe hazikwanisa kutenga bhara asi nyaya iripo ndeyekuti kunamatira munhu anogona kuti asvunure kana eh. kuti aone denga romuzarura kuti akwanise kuti atenge chinooneka eh. eh, nyaya mataura iyi makuti bata bata manje zvazvafanana nene eh, ndikati ka handikazi dziri murani eh, asina chainacho eh, ah, right in i believe in working i believe in working but handichazouyawo kana zvinhu zvazoti presey ah, because personally ah, but i would like you to invite me one day kusurgery kwenyu timboona zvekuitika amene kuti next day ramuronge mukusejari ndirini eh. makasunungura baba munongofona imimi semafonera yamaita kati amunochikuita tinokutenderai all right big up everybody who's watching us live keep your comments coming keep your questions coming i'm just gonna take we're just gonna take a one minute break uh, big up everybody yes hanzi mumwe anenge akabatwa nemweya mari ari kuwana maloni ari kuwana asi chabuda hapana ini ndanga ndazononge vakuru ava vangu vakutaura nezvangu here uh, ameno maybe yes uh, these things are happening last week i had a case uh, andisibata nezvainditew yekukoti eh, ndichikuudzai maviewers what was happening kukoti munge munhu akati madzibaba katuka ngavamubatsire anditika tabva pabreak tichange tichava nyaya tinoza kuti vakatuka vanoti chine nyaya yangu iri kumakoti koti kuti zvinofamba sei ok i showed you the papers